Essalowmaleýkim Essalowmaleýkim gadyrly studiýa diňleýjiler öýňüze hormat bilen bizde häzir gijrägem bolsa bizde häzir ýigrimi bir sagat otuz bir minut agşamlyk Kanadan Toronto şäheri. Men şu taýda bir zat diýjek bolýan-da, biz, biz o taýda, bu taýda her birimiz bir zat aýtýasda, ýöne bir netijä gelip bilemzok. Oň sebäbinem düşündirip aýdyp bereýinmi? Her kim öz dinastiýasyny gurjak bolýar. Şomy? Daway oňňaly hereket etmäliň. Oň sebäbinem men düşündirip bereýin. Ine dinastiýa Nyýazowyň dinastiýasy häzirem Berdimuhamedowyň dinastiýasy. Biz näme görýäs? Absolýutno hiç zat. Onsoň biz indi bir özümiz dinastiýa gurjak bolmalyň. Oň sebäbinem men häzir düşündirip aýdyp bereýin. Her bir gelen adam Türkmenistana Men men diýip döşüne kakyp ýörse kim bolar aý ol? Oturan musur bolar. Şumy? Sebäbi näme üçin diýeňde dünýe masştabyndaky dünýe masştabyndaky gurulýan zatlary bir başgaça-da işläp ýören adamlar bar. Biz şo zatlary bilemizok. Men bu zatlary näme üçin aýdýan sebäbi bara men ýaňky strategiski zatlary bilemseň aýtýan. To ýes. Ine men bir adam ýadyma düşýärda Agaliýew diýip. Agaliýewmi näme ýa Agaliýewmi. Nemede o Bekirewede gulluk etýärdi. Podpolkownikdimi, soň general boldumy, kim bilýär o. Men ony yzarlap duramok. Meň diýjek bolýan zadym, et-a meň aýdýanym ýaňky togsan sekizinji, togsan ýedi, togsan sekizinji ýylyň gürrüňi. Men sebäbi imенно men Aşgabatda boldum-da. Aý, baraly etdik welin barmadylar köpüsi. Gorkdular. A biz bardyk ara, bize hiç adam hem degmedi. Biziň bir aňyrda bir gollagymyz ýa birine bir ýallakçylyk edemiz-ä bara bolsa taýsyz. Ýöne biziň adamlarymyz, asobynda oppozisiýada, özüne oppozisiýa diýeniň köpüsi özlerini gorkuşyp otyrlar, eý, gorkmakdan peýda ýog-ow, adamyň ajaly gelen bolsa, şu gün gelen bolsa, şu gün sen gitýäň. Sen azalyň gelmedik bolsa mümkin sen 130, 140 ýyl, 150 ýyl ýaşarsyň. Allah kuwwat bersin şongal adamlara. Ýöne gorkup ýaşamak hiç wagt gerek däl. Men şoňa düşündim. Işlän döwrümde-de men şo zatlara neme etýärdim, sebäbi näme üçin? Eýläk beýläk gidilýär iş boýunça-da. Sen otadan diri geljekmi, öli geljekmi, ony bilýän adam ýok. Absolýutno. Seň daže öz pikiriňde ýok, näme bolup geçjegini. Kelläňde ýok şo zat. Bolalaý, iň esasy mende meň ýüregimdäki häzirki gepleşigi aýtmak bilen size ýetirjek zadym, janymyz sag bolsun, görjegimiz gowy bolup, Türkmenistan hökümedimizde, ýurdumyzda, Watanymyzda, biz Watanymyzy söýýäs, Watan Watan raýatlarymyzam hemmesini bile söýýäris. Sebäbi näme üçin? Biziň raýatlarymyz bolmasa biz kim? Bizem bir musur adam bolarys. Şol sebäpden meň aýtjak bolýan zadym şu janymyz sag bolup, görjegimiz gowy bolup, geljekki dünýelerde bir öňe bolan ädimleri ätmek, şol ädimleri onsoňam nähili ätmeli? Adam bolup ätmeli toýs bile maslahatlaşyp zat ol ýekäň tanapy çüýrükdir diýä Türkmenistanda ol käbirlerimiz şeýdip bir men gilläbaý çekdäýin Myrat Gurban gona otkryto bolup Ýeke, ýekesiräp ýaňky, ýekesiräp däl ol, ol men, men diýip öňe çykjak boldy. Myrat Gurban, ýadyňa düşýärmi men seň bilen gürleşýädim-ä. Men seň garşyň däldim-ä. Sen ýöne töweregiňe moşennikleri ýygnadyň, şondan soň men saňa garşy boldum. Şoňa düşün, Myrat Gurban. Hiç wagt bar-a, bäriňi seret, ýatan öküze iým ýok, Siz ýöne mut ýerden bir bir baý boljak bolduň. Men oňa düşünip otyryn. Men pikir etýän, diňleýjilerem şu meň aýdýan sözüme düşünýärmika diýen. Oň üçin oňňal hereket etmeliler, Şömün, biz hakykatdan, men-ä özüm oppozisioner däl, siz özüňizi oppozisioner höküminde görkezýäňiz, bir özüňizem ýaňy ýakynda çykdyňyz-ow, ýaňy ýakynda çykdyňyz bir bir küçülikde. A nirde bolduň sen Türkmenistanda ýaşap otyrkaň? Hı? Nirde bolduň 98-nji ýylda biz bardyk Abdukulyýew bilen aýal Nina bilen. Nirde bolduňyz şo wagt, ha? Näme üçin biziň bizi hormatlap şeýdip garşy alyp bilmediňiz? Oň üçin maňa bir maýmyn ýaly ol ondan oňa böküp hereket etjek bolma. Bagyşlaň meni Myrat Gurbanow. Men hakykat aýtýan. Şo sebäpden men häzirki kupledimem aýtýan. Ol sen özüň aýtdyň bir zady ak köýnek geýiň. Ak köýnek belen çykyş ediň. Bolýa. Ak köýnek welin geýip çykyş edeli. Onda senem ýaňky Berdimuhammedowyň ak mramordan jaýlary düzetdim diýip sen hemme zady ak maşyn mündürmek isleýäňmi? Sen haýsy ýoldan barýaň? Şolaň ýolundy welenmi ýa başga ýol bilen? Men onsoň bir topbakja jemledim. Ak geýmekden ne peýda, ýüregiň gara bolsa. Deweteden ne peýda, lider lider bir garga bolsa. Gaty görme, men edebi dilinde men ýazyp bilemok-da, ýöne göni ýazýan. O sebäpden bar-a, Myrat Gurban, Prosta bara sen aýkido bilen zanimasiýa edýän bolsaň men saňa bir ullakan bir haýyşym barda sen rukopasny boý diýip bir zady bilýäňmi sen şol adamlar bilen söweşip gördüňmi Seň öz aýkidoň welin. Menä maslahat beremok. Galanyny özüň gör. Ana, janyňyz sag bolsun, diňläniňiz üçin köp sag boluň. Prosta meň diýjek bolýan zadym, Myrat, başda položitelni otsenka-da saňa, ýöne şol esasanam maňa bir şu zatlary diýdirmän, diýdirýän zadyň bir zady, birinji geçen ýylyň Birinji awgustynda pasoltdan öňünden gaçyp gitmegin sen. Oglanlar-a küşgürýäň, ýaş oglan gyzlary. Özüňem gaçyp gitýäň-ow, eliňde Fransiýaň pasporty otyr. Saňa hiç adam hiç zat edip bilenok. Kelläň işleýärmi ýa ýokmy? Ýa oglanlary samsyk höküminde görýärmiň? Seň ýanyňda uje çykyp otyrlar-a. Tanansoňlar çykýar. Bolýar, men bar-a, bu bu ýaňky gepleşigim bilen men adamy masgara etjek bolamok, ýöne men hakykat zat aýtýan. Men sebäbi Bu zatlary göz ýetirmesem men şu zatlary aýtmaýadym. Men şeýdip düşündiräýe. Janyňyz sag bolsun, görjegiňiz bolsun, öýüňizde toý bolsun. Dost söwerlary, ýaňky dost söwer ýarlary köpeldeliň. duşmanlygymyz biziň gapdalymyzdan azyrak bolsun. Sebäbi bar-a, adamyň içki nemesini men bir zat aýdyp bereýin-de, elementarny zady aýdyp bereýin, ştob siz düşüner ýaly. Ştob adamy bar-a, aýtmajak zadyny şony wynujdat edip aýtdyryp bolýar. Men şony bilýän. Şaňmy? Men şo ýoluny bilýän, nähili aýtdyryp bolýandyny. Ine häzir şolaň köpüsi maňa aýdyp otyrlar. Şaň. O zatlary ol iri güýç men hökman men siz bilen paýlaşan diňleýjiler. Meň diýjek bolýan zadym, durmuşda bara diňle, ozaly bilen ýalan sözleme, hakykat iş et. Edýän işiňe sen subut ber. Şaň. O ýöne gury söz bilen bla bla gyn. Sen ol Ol, Bagyşlarsyň men sögüp aýdym-da. Ony wara ol hiç wagt gutaryp bolmaýar. Şol sebäpden gadyrly ildeşler, gadyrly watandaşlar men size ýüzlenjek bolýan. Ine häzir bir Kerim Ismaýlow diýip bir ýaş oglanymyz neme çykyş edip ýör. Ana politikasy gaty dogry politika şol. Toýuz. Ol hakykatdan-da bir zady isleýär-dä, Rok. Oglum bir zady isleýär. Ýöne şony gollamak gerek. Şoňa düşünelim. Bolýamy? Janyma sag bolsun, diňläniň üçin köp sag boluň.